Реас Кулаковскай Оо, аҕаккам, кэпсээн Бүгүн куобах хараҕын быһыта симмэхтии-симмэхтии сытар, барбах бөс гына тэптэххинэ эрэ турар күнэ буолбут дэһэн, халлаан устара устубата биллибэт күдээркэй былытынан бүрүллэн турар кэмигэр Андрей Иванович диэн ытык кырдьаҕастыын куобахтыы таҕыстыбыт. Тыа иһигэр киирбиппит тыас, куус суох. Дьар курдук тымныы, көтөҕө түһэн тыа иһэ сэндээрбит. Төһөлөөх да сыҥ ойуурдар истэрэ аһаҕастык көстөр буолбут. Үөһэнэн тииттэр бастарынан тыал куугунуура иһиллэр. Тыал биллэр биллибэттик тииттэр төбөлөрүн нусхалдьытар. Аллараа чуумпу. Итинник хайдах эрэ баараҕай тииттэр суугунаһан сибигинэһэллэрин эдэр мастар ылы чып туран болҕомтолоохтук иһиллээн туралларын курдук санаатым. Биһиги сэрэйбиппит курдук буолбата, бүгүн куобахтар төрүт да сыппатахтар, быдан ырааҕынан кылбаҥнаһаллар. Ити баҕар бэйэбититтэн да буолуон сөп, биһиги икки сааһырбыт атахтарбыт дьолуота бараммыт дьон, эчи тыаспыт-ууспут да сүрэ бэрт, кыһыыта баар, тыаһаамаары сэрэнэй-сэрэнэн атаххын уураҕын, онтукам булан-булан амынньыар, биитэр мутук үрдүөр дугуммут буолаҕын. Аны иҥнэн охторуҥ, дубук хардыылаан аҥхалаахха түһэриҥ, халта тэбинэн хаарты иэҥҥинэн таралыйарыҥ. Ити барыта лааҥка ортотунан икки-үс тайах барчалаан иһэрин курдук тыас уус буолаахтаатаҕа бээт. Оннукка туох ааттаах куобаҕа көһүтүй? Онон куобаҕа харахпытыгар эрэ көрөн айылҕа өрө тыынар суугунуттан улугуран атахпытын арыычча сыҕарытар гына ыран быстан киэһээ күн киириитэ сылгыһыттарга кэллибит. Бу Иччилээх диэн бэрт ыар ааттаах улахан сопхуос икки учаастагын икки ардыгар баар айылҕа бэркэ ситэрэн-хоторон симээн, киэргэтэн үөскэппит сирэ. Ииччэх-бааччах тутуллубут күрүө-хаһаа аҥар кытыытыгар ампаардах оҕуруоттаах, дьааһыкка маарыныы хоруобуйалаах дьиэҕэ киирдибит, дьиэлээхтэр Андрей Ивановиһы бары билэллэр эбит. Сылгыһыттар биһиги курдук буолуохтара дуо, куобах бөҕөнү өлөрөн киллэрбиттэр, онтукаларыттан сүлэ охсоннор Киэһэрик сарсыарда гыччы сии куобахпытын буһаран лык сытан кэбистилэр. Дьэ ол буһуор диэри ону маны кэпсэтэн, ыаһахтаһан бардыбыт. Кэпсэтиини Андрей Иванович бу эһиги туох диигитэбитэ буолла көр мин оҕо эрдэхпинэ сайын эрдэ ким даҕаны куобаҕы ойуурдаах аспыт диэн ааттааннар кус оҕотун улаата түстүн диэннэр төрүт бултаппат өлөттөрбөт этилэрэ кус оҕото улааттаҕына ону даҕаны ардах түстэҕинэ эрэ көҥүллээн бултаталлара диэн саҕалаан мөккүөрү тоҕо тардан кэбистэ. Эһиги эдэр дьон итэҕэйиэххит суоҕа буолан баран былыр салгын мүөттээх буолара таһырдьа күннүктээн сырыттахына таҥаһыҥ сыстаҥнас гына мүөтүнэн бүрүллээччи тылың төбөтүнэн салаан көрдөххүнэ минньигэһэ биллэр этэ оттон сэбирдэх тас өттө сааҕар курдук амтаннаах Ол того ким эрэ муодарҕаан ыытта. Былыр сибэкки араатан киһи хараҕа иирэрэ. Ол араана элбэх сибэккилэр таһаарар мүөттэрэ салгыҥҥа тунуйан, күөх унаар торҕону түһэрэллэрэ. Оттон ол сибэккилэрбит ханна бардылар? Былыргы оҕолору төрөппүттэрэ Андрей Иванович ыйытыыны истибэтэхтии туттан кэпсии олордо. Оту маһа дьаппап буолуоҥ, сир симэҕин үргээмэҥ, дойду иччитэ хомойуо, хоргутуо, Ити кини симээбит сибэккилэрэ чыычаах уйатын сымыытын алдьаппат тыыппат буолуҥ кырыахтара. Чыычаах наһаа ыарахан кырыыстаах. Кини кырыыһа тиимтиэ, көтөр-сүүрэр уйатын бурайар, сир симэҕин оту-маһы үнтү кэһэр дьон оҕото-уруута суох буолааччылар. Уһугар тиийэн ол аймах удьуордаан туран быстар диэн кытаанахтык буойар этилэр. Дьэ ол иһин сибэкки, чыычаах дэлэй буолар этэ. Оттон билиҥҥи оҕо ол кырыыһы айыыны күлүү гына истэр. Ол иһин сибэккини хайаан да турута тыытан ылалла аҕайахтык сыллаамахтаат быраҕан кэбиһэр. Аны улахан дьон ойохторугар биэрээри үргүллэр. Аны аһыҥаттан быыһанаары алаастара бүтүннүүлэри дьаатынан ыһааран сибэккини куоппаһардар үөнү-көйүүрү өлөртүүллэр. Аһыҥа бастаан көрдүгэннээн сииригэр наһаа кыараҕас сирэ хабан үөскээччи. Ол кэми аһарбакка дьаатут кутан кэбистэллэр да сөп буолуо этэ дии. Ити саҕана оргуйбут да ууну кутар киһи тос мааскаларын биэриэ эбитэ дуу. Элбэх чаанньык уунургу таайаҕын ким эрэ тыл бырахта ээ тыраахтар соһор анныгар оһохтоох улахан улгуйа буолуо буоллаа дии дии охсор оҕонньордоро хапсабар Андрей Иванович совхоз директора эбитэ буоллар абырыа дэбит бээ-бээ кэпсээн испиппин салгыым ити иһин сибэкки суох буолла ол иһин мүөттээх салгын мэлийдэ быһата төрөппүттэр оҕолорун айылҕаны харыстата үөрэтэллэрин оннугар бэйэлэрэ дойду кэрэтин алдьаталлар дьиҥэр ыччаттарга Бэйэ үтүө холобурун көрдөрөн оҕолору айылҕаны харыстата үөрэтиэх баара чэ хааллын. Итини ырытыстахпытына киээбит бүтүө. Хата атынна кэпсэтиэҕин Андрей Иванович дьоннорун сирэйдэрин кэриччи көрүтэлээн кэбистэ. Сылгыһыттар баһылыктара бэрт сымнаҕас сэмэй киһи күөһүгэр хааман төҥкөрдөөн тиийэн миниттэн амсайда, бөҕө-таҕа көрүҥнээх аҕыйах саҥалаах сэмэнньэ диэн сылгыһыт туран остуолун тардыбытынан барда. Аһыы олорон Андрей Иванович эмиэ кэпсээҥҥэ эрэҥкэ эрэҥкэдийэрин биллэрдэ. Онуоха Сэмэнньэ биллэр-биллибэттик мичиҥнээн ылла уонна бэрт наҕыллык Андрей Иванович быһылааннарын атын киһинэн сирэйдээн кэпсээн барда. Ол мин оҕонньорум эдэр сэнэх эрдэҕинэ омун төлөн буолан ууга түһүтэлээбитэ, онтукатын-мантыкатын умнуталаабыта уонна да арааһа эбиллэн сабыллан дьон ортотугар кэпсээн буолан сылдьара үгүс ахан. Оҕонньорбут бэйэтин таарыйтарарын төрүт сэрэйбэккэ оо ордук ээ оо бу муҥнааҕы хайдах гынаахтыы чэ буолуо бу хордооҕу диэтэлээн диэтэлээн ол кэпсэнэр киһини аһан олорон эс миигин бэйэбин кэпсиэрэбиккин дуу ону билбэккэбин иһиллээн ахан сэҥээрэн ахан олоробун ээ ити омуннаабыттыр дии түстэ мин ити киэҥ дэлэй көҕүстээх киһини мэлдьи мичээринэн көстөр кырдьаҕаһы биһирии сөҕө-махтайа кини үтүө майгытыныгар Майгыныгар ымсыыра олороммун эмискэ биир дьикти түбэлтэн өйдүү биэрдим. Саас этэ. От-мас саҥардыы тыллан хамсыыр харамай үөрбүт-көппүт кэмэ. Тыалыын, толооннуун бүтүннүү чыычаах саҥатынан долгуйа олорор курдуга. Ол кэрэ кэмҥэ биһиги иккиэ буоламмыт, Мүрү эбэ хотуну тас иитинэн эргийэ барбыппыт, күн дьааһыгырыыта. Мүрү ытыска уурбут курдук килбэйэн көстөр тумулугар тохтообуппут. Мин эйигин манна соруйан аҕаллым. Бастакытынан, эбэ хотун мантан ордук үчүгэйдик көстөр. Ыл эргиччи көрөн кэбис. Кэрахан көстүү буолбат дуу? диэн баран доҕор киһим далбаатаан кэбиспитэ уонна бэрт астыы хойуу куолаһынан туох ханнык көстөрүн быһаарбыта. Хайдах курдугуй ээ диэбитэ. Иккиһинэн, бу сыыр аннынан мин оҕо эрдэхпинэ үгүстүк гынан хомойон атах сыгынньаҕын тэйиэккэлээбитим ахан. Үсүһүнэн, көр эрэ ити баараҕай тиити. Мин кини ыйбытын көрө түспүтүм икки киһи утарыта туран куустахтарын нэһиилэ илиилэрин төбөлөрө тиийэ курдук суон төрүттээх, аллараттан ыла үүммүт наһаа баай мутуктаах тиит байбаллан турар эбит. Итиннэ барыах эрэ диэбитэ киһим. Көр эрэ бу билиитэ тааһы диэн баран киһим дьиктиргээбиттии таас үрдүн кыҥастаспыта. саҥардан биэрбиттэр дии төҥкөйөн туран тааска дьөлү хаһаллан суруллубут ТСФ диэн буквалары сөмүйэтинэн суруйбахтаабыта мин көрөбөт туох да киһи сэргиэх айылаах суохха дылыта көннөрү рюкзакка уган барыахха сөрү сөп билиитэ таастар ТСФ диэн буквалардаах хата сыппыта быдаарыйбыт быһылаах үрдүнэн истиэнэ көмүһэ диэн ааттаах тааһы бүрүйэ үүнэр лабыкталаммыт Былырыын күһүм көрбүтүм. Суруга биллибэт буолан эбэр эрэр этэ. Бу быйыл саас ким эрэ хаһан саҥардыбыт. Мин аҕам кэпсээнинэн буоллаҕына ити Андрей Иванович буолуохтаах диэбитэ киһим. Ол тугуй диэбитим. Киһи уҥуоҕа буолуохтаах. Туох киһини? Кимэ ханныга биллибэт. Мин аҕам кустуу сылдьан Андрей Иванович ити тааһы тыытыгар уган сытыарарын көрбүт этэ. Ити баараҕай титанныгар баар буолбутун көрөн муодарҕааһын бөҕө буолбута. Быһа тоһотон киһи уҥуоҕа быһыылаах диэн сэрэйбитэ. Ол гынан баран була тобула сатаабыта да кимин, хайатын тобулбатаҕа. Биирдэ аҕам Андрей Ивановиһы эмиэ кустуу сылдьан көрсөн ыйыппыт. Ону биирдэрэ өргөнөн өттүгүн эрэ үлтү түспэтэх этэ. Оттон бу киһи көмүллэн сытар буоллаҕына инициала баар дии. Манан кимин быһаарбаккыт дуо диэн. Оо, дьити туһунан өй булан ыйыталаспыт ирдэспит суох. Уопсайынан маны миэхэ аҕам көрдөрбүтэ. Онон маны билээччилэр иккиэйэх этибит. Мин аҕам өлөн, онон соҕотох мин эрэ хаалан бараммын билигин аны иккиэ буолан түстэхпит дии. Билээччилэр, кырдьык эн этэргиттэн өйдөөтөххө ити киһи уҥуоҕа буоллаҕына онтон-мантан ыйыталаһан кимин хайатын билиэххэ сөп этэ, диэн баран киһим таптыыр мүрүтүн одуулаһан барбыта. Дьэ этиэм. Мин ону өйдүү биэрдим. Бу тоһоҕом үччү туппакка ыйытаргаһананным. Ол эрээри Андрей Иванович өһүргэммит сураҕын истибит буоламмын, бу үөрэ-көтө олоро киһи отуурун алдьатыахпын кэрэйдим. Ити муна тэнэ олордохпун Андрей Иванович кэпсиир уочарата миэхэ халбарытта мин кэпсээтим. Дьэ билигин ытык кырдьаҕаспыт Андрей Иванович кэпсиир диэтэ Сэмэнньэ. Онуоха бары сэргэҥнэһэ эгэ-эгэ-эгэ дьаҕа буола түстүбүт Андрей Иванович тэһэ биэрэн күллэ. Мин хааспар кэпсээбэтэх баҕайым. Кэпсээни да билбэтим бэрт. Оттон бэлэми истэрбин сөбүлүүбүн. Көр үйэбэр син элбэх кэпсээни истибитим буолуо да өрүү өйбөр туппаппын. Барыта сонно истибит сирбэр хаала турар. Кэпсии үөрэммэтэх диэн дьэ сүрдээх. Андрей Иванович ити мүрүгэ биир баараҕай тиит анныатта ысфы диэн буквалаах кыракый билиитэ таассытар ээ. Ону киһи уҥуоҕа дииллэр. Уонна эйигин билэр курдук этэллэр. Ити тугу этэллэрий? Эн ити тугунан кэпсээбэккин ээ диэн мин куоласпын хайа хатанарынан сымнатан ыйыттым. Андрей Иванович бастаан этин тартаран дьигиһис гына түстэ. Онтон төһө да оборуҥуйун иһин чүмэчи уотун сырдыгар көрдөххө киһим пулгааҕа кытаран кэллэ уонна кылгас соҕустук остуол үрдүн тобулу одуулаан олорон баран Көр ити телевизорга Москваҕа саҥара олорор киһи тыынара манна биһиэхэ наһаа үчүгэй иһиллэр ээ. Итинэн буоллаҕына саха сиригэр олорор быраас телепүүнүнэн кэпсэтэ-кэпсэтэ Москватааҕы киһи тыҥатын сүрэҕин төһө баҕара иһиллиир кыахтаныыһы буолбат дуо? Тыын тохтоо, күүскэ тыын дии олоруо буоллаа дии. Андрей Иванович кэпсээнин атын эйгэҕэ тиэрэ тардан кэбистэ. Уолаттар бары күлсэн-салсан кэпсэтэн бардылар. Мин Андрей Иванович адьас кэпсиэн баҕарбатын ити биллим. Ордук ол иһин билиэх баҕам ордук күүркэйэн кэллэ уонна испэр Андрей Иванович бастаан таптаабыт кыыһа буоллаҕа. Оҕонньор билиҥҥэ диэри ол туҥуй тапталын кистиир, бука ыраас уонна күүстээх таптал эбит буоллаҕа. Истибит киһи арааһа кыыһа ханна да сир сибэккитинээҕэр кэрэ, орто дойду хайа да бэйэлээх ото-маһа хамсыыра-харамайа тэҥнэспэт кыыһа эбитэ буолуо. Хаһан да ураты кэрэ кыыс буолан ити сэттэ уонугар диэри таптаан сырыттаҕа. Оттон атаһа доҕоро эбитэ буоллар, ону бачча уһуннук уура сылдьан аһыйбат уонна дьонтон төрүт да кистиэ суох этэ урут манан киһи уҥуоҕа буоларын этэр туоҕа да суоҕа бүтэ үһэ тааһын уурбута уонча сыл буолбут буукубатын быйыл саҥардыбыт хайаан да адьас мээнэ сир буолбат кулгааҕа кытарар оҕонньорго Өһүргэнэр кубулдьута сатаан ону-маны кэпсиир барыта туора кистэлэҥнээҕин этэр. Бабат тоҕор кистэлэҥ диэбит кыылы хайа аны итинни туора кылаар көмүллэһитара буолаары эс оччоо туора киһи билбэтин курдук уларытыа эбитэ ини уонна ону тоҕо суруктаах тааһынан бэлиэтии оонньуой диэн буккуллуу бөҕөнү буккуллан бараммын хайаан да бастакы таптала буолуон сөп эбит диэн түмүккэ кэллим уонна дугдуруй да оҕус синэ биир диэн өс номоҕон тутуһан иккистээн ыйтан хайаан да тоҕун ириэнэҕин билэргэ хананным Андрей Иванович Мин кимиэхэ да кэпсиэм хуоҕа, бука, ол эн дьиҥнээхтик таптаабыт кыыһым буолуохтаах. Хайа кыалларынан төһө сатанарынан кини дьүһүнүн-бодотун хайдах бастаан билсэн, хайдах таптаспыккын бартын сиһилии кэпсээбэккин ээ. Тугу-тугу этэҕин? Э ол ол киһи уҥуоҕун этэр эбиккин дуу? Дьэ мускуур киһигин доҕор, ол кыыс да дьахтар да буолбатаҕа, эр киһи. Мин төрөппүт аҕабын кытта эт саастыы. Мин таптал трагедиятын истээри чөрбөҥнүү олоро киһи хайдах эрэ уолукка астарбыт курдук буола түстүм. Ол аата туох киһини? Аймаҕыҥ до? Суох, аймах буолбатах, диэн Андрей Иванович бэрт сэниэтэ суохтук хардарда. Оттон эн кириэстээтээҕиҥ баҕас тоҕо уһунай? Бүтүн үйэҥ устата. Уһуна эбэттии, аһыйбыт да киһи аһыыта ааһар кэмэ буоллаа буолуо буолуо суоҕа дуо чэ бэйэ мин кэпсиим даҕаны өлөр да чугаһаан эрэр ини ити кистэлэҥ мин дьон биллиннэр сөбүн биир оһонтон тахса сыл устата санныбар ыарык буолан дьөлө сааллан сырытта сүгэһэри түһэрэр да кэм буоллаҕа буолуо чэ таһырдьа тахсан киирэн баран сытан эрэн диэтэ Андрей Иванович биһиги бары туора дьикти кэпсээни истэ охсоору тахсаат дьиэбитэ төттөрү суксуруһан киирэммит сытыталыы оҕустубут чүмэчилэри сабыта үрүтэлээтибит Андрей Иванович чөчүмсэ саҥата суох сыппахтаата, дириҥник өрө тыынна, кэһиэхтээх куолаһынан кэпсээн барда. Ити Тыҥыраахап диэн бэрт суостаах, судаллаах баай киһи буолла. Биһиги аан бастакы кинилиин билсиһиибит да дьиибэ. Мин аҕабыыт кыыһыгар үөрэммитим. Үөрэннэҕим үһүс сылыгар биирдэ муҥхаҕа сырыттым онно биир диэҥиниччи көрбүт сэнэх таҥастаах улахан уол хас да бэйэтигэр дьүөрэ бөтөстөрү мунньан атын уолаттары охсон тэбэн ааһыталыыллар хатыыскаҕа бастаабыт уолу түөрэ тэбэн охтороллор уонна барыгы кини үрдүгэр куучалаһан сууллаллар онтон кыһыйдахтара буолуо торбос үтүлүктээх уолаттар охсуһууга бэлэмнэнэн судуруктуу тутта тутталар тута туталар Үтүлүктэрин ойбоҥҥо уган таһааран муус килиэ оҥордулар, кэннибэр киһи аҥата оһоллоох охсуһуу илбистээх иилээн иннинэ кытаҕы охсунан түһэҕи хааннаан оһол уола убайбытын оройунан көрдөрөн олохоччутуоҕуҥ илбис кыыһа эдьиийбитин ирим-дьирим эккирэтиннэрэн субай хаанынан утахтыаҕыҥ өһөх бөлүөҕүнэн үк үтэлийэҕин диэбитин истэммин кутталбыттан куйахам күүрэн харахпын быһа симэн турдахпына миигин түҥнэри саайан түһэрдилэр мин онтон соһуйдум быылаах олору түһэн эргиллэн көрүүбэр муннум ньир гына түстэ да хааным өрө ылынна тохтооҥ эрэ туох буруйдаах ону кырбыыгыт диэн аны улахан киһи саҥата баргыйда мин хараҕым кырыытынан көрөн аһарбытым уолаттар дьон быыһыгар түһүтэлээн эрэллэр били дьиэгэн иччи көрбүт уол соҕотоҕун хаалан куттаммытын көрдөрө сатаабы куттамматын көрдөрө сатаабыттыы маҥныы-маҥныы бэрт холкутук хааман бара турда. Оттон бiri киһи «Чэ, эр киһи маннаар болугу көрсүһүҥ, ытаама» диэн ытаабакка турарбын көрө-көрө бала балыйан таҥаһым хаарын тэбээтэ, муннум хаанын сотто. Эн бу хайаларын оҕотоҕун? Итинтэн ыла муҥхаҕа бэйэтиттэн араарбакка илдьэ сарытта, өлүү балыкпын куттаран тиэйэн тэлгэһэбэр түһэрдэ. Үөрэхпин бүтэрэн бараммын салгыы үөрэнэр баҕамын эппиппэр аҕам «Тукаам, хайдах бары үөрэҕи эккирэтэн барыаххытый, биир ыалга биир үөрэхтээх баара сөп, икки киһини үөрэттэрэр кыаҕым суох. Убайгын даҕаны хайдах үөрэттэрэрбитин биллибэт. Эн бачча олдьоох буолбут киһи дьиэҕи-уокка көмөлөһүөҥ уонна кыһын сохсо кэрийсэн бултаһыаҥ буоллаҕа дии» диэн саба саҥаран кэбистэ. Ити кэпсэтии кэнниттэн аҕыйах хонон баран биһиэхэ билим миигин харааннаспыт киһи таарыйда. Мин таһырдьа сылдьар буоламмын кинилэр дьиэҕэ тугу кэпсэппиттэрин билбэтим. дьиэҕэ киирбиппэр ол киһи хайа доҕоор Өндөрүүскэ кэлэр манна олор кэпсэтиэххэ диэн ыҥыран ылан аттыгар олордон ону маны ыйыталаста онтон соһуччу баҕайытык Өндөрүүскээн үөрэниэххин төһө баҕараҕын диэн сирэйбин харахпын одуулаһа-одуулаһа ыйытта мин бастаан симиттэммин тута эппиэттээбэтим олорбохтуу түһэн бараммын баҕарабын диэтим. Мин кытта барсан үөрэниэҥ этэ дуо? Үөрэниэм этэ, мин үөрүүбүттэн өрө көтө түстүм. Дьэ кини миигин бэйэтин оҕотун курдук таптаан, аһатан, таҥыннаран үөрэттэр битэ. Аны кэлэн тугу ыккарааскалыамый? Мин кинини төрөппүт аҕабын ааҕар дордук таптаабытым. Дьон бары даҕаны миигин Сэмэн уолунан уолунан ааттаабыттара. Кини бэйэтэ оҕото суоҕа. Онно аҕатын буруйдуура. Бу кини айыытын уйбаккаабыт, биһиги оҕото суох буоллубут. Аҕам Хабала диэн тиргэтигэр улууһун кыамматын кыратын үксүн иҥиннэрбит кырдьаҕас. Ол дьон барахсаттар араастаан этэн куһаҕаннык санаабыттара туох аанньа буолуой, бэйэтиттэн сиппэтэхтэрэ бэдэриттэн иэстэннэҕэ диирэ. Миигин төрөппүт оҕотун курдук туппута таптыыра хана этэ. Баайдар дьону атаҕастыылларын Сэмэн адьас сөбүлээбэт этэ. Дьону көмүскээн хаста да этиспитин мин көрөн турабын. Аны биир баай кинини кыраабытын истибитим ыраахтааҕы уһуллубутун истэн Сэмэн үөрүү бөҕөнү үөрэн ол үөрүүтүн омунун ыраахтааҕы мэтириэтин истиэниттэн тоҕо тардынынан оһох кэннигэр илитэн уҕарыппыт. Дьэ онуоха кинини баай таҥнары кыраабыт. Семен Федорович саҥа былааска ревкон сурук сута буолла, күһүн хаар түспүтүн кэннэ бандьыыттар баар буолбут сурахтара иһилиннэ. Сыарҕа хаара түспүтүн кэннэ Сэмэҥҥэ атын улуус аатырбыт баайа бу куорат үөрэҕин бүтэрбит, бэйэтэ сааһын тухары куоракка олорбут киһи хонон ааспыт. Кини ыраахтааҕы араанай омуктары кытта холбоһоннор хайа-аахха сэриилээн эрэллэрин кинилэр сотору кыайыахтаахтарын туһунан онтон датын бэрт элбэҕи дойҕу охтоон баран илинтэн кэлиэхтээх бырааттар диэн ааттаах дьоҥҥо холбоһорго угуйбут. Сэмэн куорака киирдэҕин аайы ол киһиэхэ түһэр уонна кинини наһаа ытыктыыр сүгүрүйэр киһитэ эбит. Бандьыыттар сурахтара субулган кэлэр, онтон биир түүн Сэмэн сүтэн хаалар. Дьахтарын кэпсээнинэн утуйа сыттахтарына үс саалаах киһи киирэн ханнара сирдьи тоҥустан илдьэ барбыттар. Кини ол барыытынан эргиллибэтэҕэ. Онтон сааһыары кыһын бандьыттары кытта холбоһон Дьокуускайга ааспыт сураҕа иһиллибитэ. Мин учууталлаан дуомнуур оскуолам сабыллыбыта, онно үрүҥнэр ыстааптаммыттара биирдэ мигин ыгыттаран ыланнар ииппит үөрэттэрбит ааҕын Сэмэн Федорович биһиги диэки буолан илиитигэр саа тутан кыһыллары кырга сылдьар Эн эмиэ биһи диэки буолуохтааххын, биһиэхэ саа тутуохтааххын, диэн хаайаллар. Сэмэҥҥэ бастаан онно кыһыйа санаабытым. Мин ол күн тала бултаабыта буолан быыралаан наар тыаҕа сылдьыбытым. Бандьыыттары бастаан бэйэм эт харахпытын көрөн кэлин онтон-мантан истэн кинилэр наһаа быстах, туох да солуута суох дьаабылананнар, дьон хаанын эрэ тоҕо сылдьалларын билбитим. Күтүрдэр саалара-сэптэрэ куһаҕана, куттаҕастара дьалаата суох, тыллара-өстөрө олоххо кымаах саҕа кыһалҕалара суох аадьас киһи хараҕа тута быраҕыллаллара. Мин саамай кэлэйбитим баара, Кымаха диэн кыһыл бартыһан эмээхсинин тутан аҕаланнар өлөрөн кэбистилэр. Дьэ бу кырдьаҕас муҥнааҕы тоҕо өлөрдүлэр, онон тугу иһитислэр? Аны бартыһаан Саабылыскайы өһөөтөхтөрө аатыран туох да буруйа суох кини бырааттарын уонна биир киһини араспаанньата Саабылыскайын эрэһин ытыталаан кэбистилэр. Аны үөрэхтээх дьадаҥы киһи оҕото Лэгиэнтэйп диэн киһи аймахтарын кыра оҕолору дьахталлары барыларын өлөртөөтүлэр, кими да ордорбокко имирэстилэр. Ол аата бассабыык лэгиэнтэйэби өһөөтөхтөр үһү. Итинтэн барытыттан сэдиптэнэн бэйэм сэбэммэр таалым кырыыланна. Саас сылбыйа эрэ иннинэ куораттан кыһыл этирээт эмискэ баар буола охсон маннааҕы баандалары үлэйдэ, сайын окко киирии халиннина ыччаттарым устулар, онно мин эмиэ кэллим, УИК бастакы председателэ Саабыласкай комсомол туһунан кылгас соҕустук тыл эттэ, ол кэнниттэн сурутуу барда, мин суруттум, сонно тута икки уол утуусубуу тураннар Андрей ииппит үөрэттэрбит аҕата Семен Федорович бандьыыт, онон кини комсомолга киирэр ханнык да бырааба суох диэн тыла эттилэр. Дьэ мигин үчүгэй аҕайдыы иччэх талах кутук эрийэн уубун-хаарбын үөрэ отону ыган төрөөбүппүн кэмсинэр курдук гына эттилэр тыыннылар. Саабыласкай билэрэ бэрт буолан кини мэктиэлиир курдук тыл этэн мигин нэһиилэ ыллылар. Оо, Сэмэҥҥэ ол түүн абарбыппын эрийэхсит боруос онно баара буолар ытан кэбиһэ курдук кыбдьыгыраабытым. Арба даҕаны ол күн бойобуой дружиннар тэрилиннэ мин саа туттум. Дьэ ол күннээн-хааннаан сыртахпытына хайа эрэ улуустан эргиллэн иһэр бэт аҕыйах киһилээх чоҥ онно тирээтэ тохтоото. Ол киэһэ биһигини комсомолец дружинниктары ыҥырталаан УИИК председателин хоһугар мустулар. Онно тирээт хамандыыра Саабыласкай уонна биһиги улууспут чекаата эрэ бааллар этэ. Бандьыттар Никольскай диэн дэриэбинэҕэ киирбиттэрин үнтү охсубуттарын кэпсээттэр, онтон үс эрэ бандьыыт өрүһү харбаан куоппут. Кинилэр тас таҥастара суох атах сыгынньах буолуохтаахтар үһү. Ол дьон бу диэки иһэр буолуохтарын, бу түүн эбэтэр сасын түүн бу диэки ыалларга таарыйан ааһыахтарын сөп диэн сэрэйэллэр. Сорукпут ол дьону тутуу, кинилэр кыайтаран-хотторон настара-таҥастара суох буолан киҥнэрэ наардара холлон иһэллэрэ чахчы, онон киһилии мөссүөннэрин сүтэрбит кыыллыйбыт дьон буолуохтаахтар. Тугу да оҥороллорун кэрэйиэхтэрэ суоҕа. Ити курдук сэрэтэн, сүбэлээн, аманаан биһигини алаастар ыал аайы тарҕаттылар. Уолаттар мигин Сэмэн дьиэтигэр ыыттылар саалаах бардым. Биир да киһиэхэ көстүбэккэ наар тыанан айаннаатым. Киэһэ сөпкө эрдэ саабын таһырдьа кистээн бараммыт дьиэҕэ киирдим. Сэмэн дьахтара Анна Ивановна сүрдээх ыырдыган кини уонуттан эрэ тахсыбыт иитиэх кыыһыны иккиэйэҕин олорор эбиттэр. Бука бандьыыт кэргэнэ диэн дьон дьукаахтаһартан тардыммыттара эбитэ буолуо. Анна Ивановна мин киирбиппэр наһаа үөрэхтээтэ. Кэпсэтэн, ипсэтэн, аһаан-сиэн бараммыт утуйдубут, утуйдубут да диэн буолуо дуо, кинилэр утуйдулар, оттон мин харахпын симэрим оннугар санаамыгар түстүм. Санаабар Сэмэн киирэн кэлиэх курдук кини ат бөҕө, кус быһый мугутаан өлбөтөҕө эрэ bil Өрүһү чахчыта кини харбаан туораатаҕа, ити кини тоҕо бандьыыттаан турда. Төрдө тарда сытаахтаатаҕа, оо сааһа тахан киһи, саара ама сыыһа ытыа суоҕа. Улуу күтүр төһө эрэ элбэх киһи хаанын тохто. Өлөрөртөн атын санаата суох буоллаҕа буолан истэҕэ. Аара түбэһэ түспүт муҥнаахтары хоолдьуктан эриктэлээн, халталаан, Халаан аһаан таҥнан дөксө саа-саадах ииринэн истэҕэ дьэ иэдээн. Бэйэр оттон миигин эмиэ өлөрүө дуо? Өлөрүөҕэ. Мин кини төрөппүт уола буолбатахпын, кыыллыйбыт буолла да уҥуоҕа салҕалаабакка баспын хампытан кэбиһиэҕэ. Дьулааныым. Ол кэлбэтэр ханнык дьиэтигэр тоһуурга да түбэһиэм диэн сэрэйиэхтээх. Атын дьон түбэһэ түһэн тыллыахтара өйдөөх баҕайы киһи онтон дьаахханыы сөпкө дылы дьиэтиттэн тугу эмэ ылан ааһаары таарыйа дуо бэйэмин сарайга көһүтүүн ол ордук буолууһу дии санааммын туран тахсаары саҥарда өҥдөҥнөөн эрдэхпинэ аан аһыллан кэллэ кини диэн санаа өйбөр элэс гынан ааста суорҕаммын бүрүнэ тардынан утуйбута буолан хааллым Уонна санаам батарбакка суорҕаммын кыратык сэгэтэн көрө иһиллии сыттым. Киһи киирдэ, ааҥҥа турбахтаата, онтон бэркэ сэринэн Анна Ивановнаҕа тиийдэ. Тардыалаата быһыылаах, дьахтар соһуйан уһунна. Тыый, доҕор, хайа буйан кэллиҥ дуо диэн дьахтар ыгылыйбыт саҥата ыйытта. Мин оо кэлбит диэн испэр уолуйа санаатым. Мин мин Айдаарыма ити уҥа-ороҥҥо хоноһо сытар дуу тугуй, кимий диэн ботугураан ыйытта. Оо дьэ бүттүм билигин сулбу ойон кэлэн харбаанлыа дии санаатым. Э, уолуҥ Өндөрүүскэ кэлэн хоноһотор. Анна Ивановна аахайбатахтыы хоруйдаата таҥнан хачыгыраһан ба- быы хачыгыраһарын быыһыгар. Миэхэҕэ таҥастаах олоҕурсаччыктааһын да баһаам, аһыы охсубут киһи Өндөрүүскэм сү- сүрэҕэ сэрэйээхтээтэҕэ дуу, бэрт тоҕоостоохтук кэлэн хоно сытар эбит, көрөн ааһар дьоллонноҕум диирдии Сэмэн уот оттон барда. Анна Ивановна орнун баһыгар турар эргии күлүүстээх дьааҥын аһан эр киһи ырбаахытын ыстаан уонна дьахтар Сарыы тэлбэһин ылаттаат уот иннигэр плаҕа боппоско уурталаата. Бу эмиэ туохпут уотай күөһэ туо аатта дьөлөтөккө иэлээн бандьыыт буолаҥҥын муҥ бөҕөбүн муҥнаатым муҥнаттым буолла эйигин мин кигэн ыыппытым курдук харахтаахтан кынчарыллан тала тыллаахтан үөҕүллэн бар дьон сирэйин-хараҕын таба көрбөт буолан олоробун дии-дии ытаан хараҕын уутун туора маары хотунна хайа оттон этэрбэһим этэрбэс суох итини кэтэн көр атаххар батара дуу сэмэн таҥна охсон миэхэҕэ хааман кэллэ өндөрөй өндөрүүскэ Өндөрөйчөөн уһугун тур суорҕаммыттан тардыалаан ибирдэттэ саҥата сымнаҕас сүр аҕа таптыыр оҕотун уһугуннарарын курдук. Тыытыма итоҕун усыттын утуйа болор дуйдун ээ тоҕо уһугуннара сатаатаххыный баҕар дьоҥҥо кэпсээн оҥостон тыл-өс буола сылдьыаҕа сурах бөҕөтө уолун хомсомуол буолбут уонна саа тутан саллаап буолбут. Сөп буоллаҕа, бэйэтин былааһыгар тоҕо туора туруой, киһи барыта биһиги сор суоллаахтар курдук сымыйаны сыыһаны батыһыа дуу дии-дии Сэмэн төннөн тиийэн олоппоһугар олордо. Мин ити тылтан үөрэммин арычча тура сыстым. Ээ, албына сымыйата дии санааммын тутуннум. Тоҕо мин сор суоллаах ханна умса түһэммин көхсүбүттэн суор көтөрүн Билбэппин аһаан бараммын барыам эбээннэргэ түһэ атыам. Онтон онтон былаас олоҕун буллаҕына аны биир уонча аһылынан кэлэн киирэн биэриэм. Онуоха диэри бултаан аһыы сылдьыам. Дьэ сүрэх баҕарбытын сүһүөх кыайбат диэн өс хоһооно баар дии. Баҕар эбээннэрбин кыайан булбакка сара сараарыаҕым. Ол дьону таба хааман булар саарбах. Онон доҕоччук бу гигиена сайбарын да кэпсэтии буоллаҕына көҥүлэ. Сэмэн наһаа ыар санааҕын ыларбыт көрүҥнээх баттаҕа кырымахтыйан көстөр маҕан толбонноммут Анна Ивановнаны илиититтэн ылла. Мантан төһөнөн түргэнник барабын оччонон эйиэхэ үчүгэй буолуоҕа. Кыыһырсыбакка, эйэ, эйэ дэмнээхтик кэпсэтэн Бэйэ бэйэбитин өйдөһөн арахсыахха. Доҕоор, билигин мин эйиэхэ кэпсиирим өлөн эрэр киһи кэриэһин этиитигэр холобурдаах. Онон эрэн итэҕэйи кырдьыкпын кэпсиэҕим, диэн баран дириҥник көрө тынна. Мин испэр кыайа санаатым, көр эрэ дөксө кырдьыгын таһаарынаары гынна дии. Бу ньалҕарытан эрдэҕин, баай ыамата эбэйит, тугу дойҕохтуур эбиккин көрүллүө диэн. Бука эн кэпсээҥҥэр киһи үөрэрэ кэмчи буолуо эбээт, диэ диэтэ Анна Ивановна. Кырдьык кэмчи, чэһит, били түүн миигин уһууннаран, Чэриктэйгэ барар суол төрдүн булларан бараҥҥын төннөөр диэн таһаарбыт дьон миигин сыарҕаҕа олордоот суотту диэки көтүппүттэрэ. Суолун арааһа миигиннээҕэр ордук билэр дьон эбит этилэр. Атын сиргэ бардыбыт диэн этэн көрбүппэр суоттуга ыксал наадалаахпыт онтон эргиллэн кэлэн бараммыт Чэриктэй диэхпит диэн күргүйдээн Кэбиспиттэр онтукалар олох сымыйа эбит. Сарсыҥҥытыгар бөрө бастаа диэн алааска сыарҕа аттаажыны көрүстүбүт ол дьон биир киһини сыарҕа умса быраҕан хам кэлгийэн иһэллэр эбит. Хайаларын дьаһала буоларын билбэтим, Бүөтүр кырба кырбыһааҥкын эбитэ дуу, Мэхээлэ саабыласка эбитэ дуу, нэһилиэнньэттэн хомуллубут булт сааларын биир милициянан куоракка ыыппыттарын суотту баайдара тутан иһэллэр эбит. Ол барахсаны Мүрү Томторугар тиэйэн аҕаллыбыт. Томтору хайаахха Петров хамандыырдаах бандьыттар баһылаабыт этилэр. Мин дьиэбэр бараары гыммыппын көҥүллээбэтилэр, хоннубут. Сарсыҥҥытыгар эмиэ ыыппатылар. Киэһэ биир ыалга киирэммин өлөрдүү утуйа сыттахпын оһугуннардылар. Тор барыаххайыҥ дэстилэр. Мин ханна барарбын ыйыталаспатым быһаччы чэриктэйдээхтээхпит дии санаатым. Таһырдьа былыттаах буолан хараҥата сүр. Иннибэр икки саалаҕа биир саата суох киһи баарга дылылар. Батыһарбын эрэ биллим. Дьиэттэн оччо ырааппатыбыт, халдьаайы үрдүгэр тиийдиэт эмискэ саалар тыастара бүтүргэстилэр. Соһуйаммын өрө көрө түстүм. Бастакы иһэр киһи муҥнаах умса туруйалаан иһэн, өрүһүнүөх кудук тиэрэ мэтэрийдэ, онтон биһиги диэки эргиллэрдии туттан иһэн хаарга сирэйинэн умса түстэ. Киһини киһи өлөрөрүн аан бастаан көрөммүн сүрэҕим хайдан этим сааһа аһыллан аны миигин өлөрүөхтэрэ диэх кудук санаан ыалбын былдьастым. Ол түүн аанньа утуйбаккабын эрэ тураммын дьиэбэр бараары гыммыппар ыыппатылар. Эр бэрдэ эбиккин бассабыктар кэйэр муостарын тэбэр туйахтарын милицианы өлөрсүбүккүн диэн Петров руйдаата. Мин ыппатым ээ диибин. Петров ону төрүт да истибэтэх курдук туттар күлэр салар. Мэлдьи итинник ытыалыыр буол. Эйигин бэйэм анныбынан хамандыыр оҥордум. Күн орто саҕана кэлээр сэпкин сэбиргэлгин таҥаскын сапкын ылыаҥ диэн турда. Суох мин саа туппаппын диибин. Киэм соһуйортоҕо, «Бассабыыккын дуо? Кинилэргэ атыыламмытыҥ дуо? Бардьыгыныы ырыххайар, остуолу хутурҕалыыммын тугу да саҥарбаппын, испэр сиэри гынна» диэн дьиксин санаан бараммын, чэ саа туппата диэтэхтэринэ көҥүллэрэ диэн куруубайдаан бардым. Эйигин Ньукулай Дьөгүөрэбис наһаа үчүгэй өйдөөх киһи хайаан да саа тутуоҕа тылын биэрбитэ диэн айаҕаламмыта. Тугу туойбутай? Хомуньуустар хос моонньоохтор эбиккин дии, ол тойон бүөлүү түспэтэх буолуо таһааран ытан кэбиһиэххэ сөп киһи эбиккин. Чэ бэйэ, ханна куотар үһүгүөн диэн бэйэтэ бэйэтин кытта кэпсэтэрдии тутунна хаана сиинэ алдьанан имэ быһытталанан олорбохтоото онтон саҥата суох сурук суруйан харалатта бу суругу таатта улууһугар дьөркөөххө ньукулай дьөгүрэбискэ тиэтэллээх диэтэ сэрии кэмэ түүннэри күнүстэрэ айаннаа утуйан тахха аһыма эн тыыннаах хааларын хаалбатын бу сорудоҕа хайдах толороргуттан тутулуктаах. Ону өйдө, өйдүөх тустааххын диэтэ. Сонно дьиэттэн тахсаат да ыҥыыр аат үрдүгэр түһэммин чөркөөхтөөтүм. Танданан бардым. Суолун төрдүн булаат, ону маны санаан, хайдах гына бу бутулҕантан тыыннаах ордон хаалар туһунан толкуйдаатым. Онтукам барар-кэлэр аартыгым бүөлэммит эбит. Сайыны быһа буоллар үрэх баһын булуллу эбит бу дьон саа туппатахпына хайаан да өлөрүүһүктэр синэ биир куракка киирэн үлэлээн аһыы сылдьарым ордуу баар кыһыллар кыайтарыахтара суоҕа сүгэ түһэр диэри дүлүҥ сынньанар арааһайты ордук буолууһу диэн түмүктэнним тандаа тиийэммин ыалга налыччы аһаан Бараммын хараҥа булуута баайаҕалаатым диэн бараммын балаҕаннаахтыы турдум. Ол иһэн мин эмискэ эйиигин уонна оҕобун өндөрүүскүн өйдүү биэрдим да ыккыламмыппын бэйэм да билбэккэ хааллым адьааһын өйүм көппүт биитэр кыратык буккулла түһэн ылбыппын бандьыыттар миигин кыһылларга күрээбит диэн эһигини тутуталаан ыланнар өлөртөн кэбиспиттэр үһү кэбиспэттэр үһү дуо ону кэрийиэхтэрэ диэтаан дуу оттон мин чөркөөххө тиийдэхпинэ хайыахтарай бэркэ буоллаҕына саата тут диэхтэрэ аккаастыам ону кинилэр ама ытан кэбиһиэхтэрэ дуо хайа улахан тойоннору ньукулай дьүгүөрэбис үһү дии ама ыттардаҕай дии санаатын да онтон ыла туох да санаатын оҥото суох чөркөөхтөөтүм тиийдим Бакыаттары Ньукулай Өлөгүрөскө биэрдим. Киһим улаханнык үөрбүт көппүк кудуу тутунна, суругу ааҕан баран күлэн алларыстаата. Милицияны тутан аҕалан суттаабыккын дии. Дьэ, маладьыас киһигин. Тура эккирээн санныгын таптайда. Биһиэхэҕэ оҥорбут үтүөмүмүн таах хаалыа суоҕа. Суох мин диэн аккаастанан эрдэхпинэ ситэ саҥардыбакка эрэ быһа туһэн чэ ол эн бэйэҥ оҥорбут өҥөҕүн бачча оччо-бачча улахаҥҥа уурбат буоллаҥҥын мэлдьэһэҕин. Ол гынан баран биһиэхэҕэ кыра да туһа улахан суолталаах. Ол иһин ээ билигин Петров Петров полковник эн оҥорбут үтүө быһыыгын олохтоохторго киэҥник кэпсээн оҥостон эн албан ааккын аартык аартык аайы атыыр оҕустуу лаҥкынас чай аатаан эрэр үһү биһиэхэ холбоһор инигин итиччэ үчүгэй дил саҕалаабыт киһини этэрээт этэрээт хамандыыра оҥоруоҕум аҕам оҕонньор тыыннааҕа буоллар үүнүөх тыыннаабыллар үөрүөх үөрүөх этим биһиги бэйэбит олохпутун көмүскүөх тустаахпыт дии чэ бар толкуйдан сарсыарда манна кэлээр миигиттэн суруктаах эрэ бардаххына табыллыаҕа онтугата суох буоллаххына ханна баҕарар ытыллан хаалыаххын сөп сэрии кэмэ диэтэ таҥастык мин киниттэн тахсаммын Хас да сыллааҕыта биһигиттэн кэлэн бурдуктааһар дьөгүрдэр дьадаҥы «Быайаа» диэн хос ааттаах киһини ыйдаран хоно бардым. Атын билэр ыалым да суох, киһим хотон курдук дьиэҕэ олорор биир улахан баай баай ыал тас үлэтин көрөр эбит. Сарсыарда турбутум аппын илдьэ баран хаалбыттар. Тэҥнэһиэм баара да Ойуунньукунай Дьөгүөрэбискэ тиийдим. Хайа этэрээккэ хамандыырынан аныыр инибин диэ дии тоһойдо суох ойоҕум ыырытыгана бэрт сатаан бардахха иккиэҕин эрэ кыстаан олоробут киһим сирэйэ тыйыһыра дьэбидийэ түспүтүн көрөн этим тардан ситэ саҥарбакка тохтоон хааллым уонна саҥата суох олоруохтааҕар ньукулай дьөгүөрэбис бөөлүүн аппын илдьэ баран хаалбыттар диэтим онуоха киһим хараҕа уоттанан хааны сиинэр дьана түстэ биһиги эн баайдык тоттук олорорун туһугар хааммытын тоҕо сылдьабыт ойоҕум феопола буола биһиги кэргэнэ суох үһүбүт дуо оннооҕор мин икки кыыспын икки кыыспын ойохпун бассабыыктар хаайыыларыгар илдьэ олороллор аппын диэн үҥсүбүттээх баҕастаах бастакытынан ат эйиэнэ буолбатах иккиһинэн ыксал наада кэллэ ыллыбыт. Быраап Петров сөпкө сэрэппит эбит. Эн бөөдүүн биһиги хааммытын тоҕо сылдьар хомсомуол Уйбаан Таппаахап аҕатыгар хоммут үһүгүн. Ол иһин хомуньуустар хос моонньохторо буолаҥҥын. Биһиэхэҕэ өйгүн-санааҕын холбообот эбиккин. Суох, мин Таппаахап туох оҕолооҕун уруулааҕын билбэппин. Барбах бу дойдуга бии билэр ыалым суоһара буолан ити Таппаахапка хоммутум диэн көрдүм. Ити киһи буола дьаарай бастабыык. Аны уонуттан эрэ тахсан эрэр этэр кэҕэ кыыстаах Кэтириинэ диэн ол баҕайы биһигини бырааттара үөхүү бөҕөнү үөхпүт. Онон ити ыал аймахтаан туран дьиҥнээх хомуньуус диэки өйдөөх-санаалаах дьон. Биһиги кинини суол гынан кэбиһиэхпитин Иван Иванович сүрэҕэ ууллан кини бүөлүү түһэн тыыппакка олоробут. Дьэ оннук. Киһим уларыйа охсон, бэрт наҕылык туттан сымнаабыт көрүҥнэнэн туох диирин тобула сатаабыттыы туттан олорбохтоото уонна миигин хараҕын кырыытынан көрө-көрө атын киһи эбитин буоллар бассабыы күспүт үөнүн быһыытынан таһааран тос гыннарылла этэ. Ол эн буолаҥҥын урукку доҕорум этэ дии санааммын дьиҥин чахчытын үчүгэйдик чинчийэн көрөн быһаарарга сананным. Онон чөркөөх иһиттэн ханна да сыҕарыйыам суоҕа диэҥҥин баппыыската аҕал эбэтэр саата тут кэпсэтии судургу буолуохтаах диэтэ мин баппыыска биэрэн таҕыстым быайааҕа дьиэлэнэр аны табыллыбат онон киһибин сэрэттим да бэйэтэ билэн сылдьар эбит миигин бэспиирэһит маайа диэн таҥара дьиэтин таһыгар олорор тулаайах эмээхсиҥҥэ ыйан ыытта ол эмээхсин лотууһут киэһэ аайы чөркөөх олохтоохторуттан киирэн оонньууллар икки киэһэ оонньоммут бэйэ бэйэбитин билсистибит үһүс киэһэбитигэр сыыппараларбыт хос ааттанан бардылар Биир аҥар харах атамай бандьыыт атамаанын аата, икки быччаанай бандьыыт аата, үс үс харах үстүүн бандьыыт аата, отутус куотан иһэр куттаҕас саллааттар, тоҕус харабылга тоҥон токуруллан турар саллаат, төрт он төрт эмээхсини ытыалыы турар саллааттар, Тоҕуон, үрүҥнэр түөһэйбит тойонноро, итинник сыыппаралар үксэ окко сааттаахтар. Дьон ону ааттыы-ааттыы күлсэн иэриһии бөҕө, мин ону бэркэ сөбүлүү истэммин дьонтон хаалсыбакка күө-бааччы күлсэ олордум. Дьонум ол аайы тэптэн биэрэргэ дылы гыналлар, ол ортолуу күннүү-хаанныы олордохпутуна мин таспар олорор эдэр киһи тахсан барда эргиллибэтэ. Дьон чөрбөҥнөһө сээбэҥнэһэ түстүлэр. Ким эрэ саҥата дьикти киһи эбит диэтэ. Ким эрэ хайдах гыныахпытый олорбуппут курдук олоруоҕун диэтэ. Өр-өтөр буолбата саалаа дьоннор кутулла түстүлэр таҥныҥ, эр дьон бука бары ыстаапка бараҕат диэн буолла. Ол курдук бигини барыбытын хомбойдаан дьэннэр хаайан кэбистэр. Миигин ыкса киэһэ таһаардылар таһырдьаат бөҕө бааллан турар хараҥаны ортотунан саалаа дьоннор күлүкүчүһэллэр. Быраабаҕа киирдибит миигин түгэх хоско киллэрдилэр. Хара сукуна сабыылаах уһун остуол иннигэр эпилиэттээх, бистилиэттээх билбэт дьоммун кытта Ньукулай Дьөгүөрэбис олороллор эбит. Мин Кини сирэйин көрө түһээт этим тарта, миэхэҕэ оччо үчүгэй санаабат дьүһүн көстөр. Билбэт дьонум бэстилиэттэрин остуол үрдүгэр уурталаан кэбистилэр уонна миигин ыган түүрэн ыйыта-ыйыта ыккайан бардылар. Баай ол эрээри эбин саа туттартан аккаастаммытым, таппаахабы булан хоммутум, лотуунан сирэйдэнэн дьону мунньан бырааттары күрүөлэк оҥостубутум эҥин барыта дьэҥкэ үһү, онон бассабыыктар соруйан ыыппыт киһилэр буоларын быһыытынан ытарга уурдулар. Онуоха бачча тухары саҥата суох дьиппиэрэн ыйыстан олорбут Ньукулай Дьөгүөрэбис дьэ турда. Бу Семен Федорович мин уруккуттан бэс үчүгэйдик билэр киһим, наһаа сөбүлүүр этим. Ол бэйэтэ атын дьон содулларынан ити буолан хаалбыт. Бу Семен курдук аар-саарга аатырбыт сааһыт баарын билбэппин. Ону мин бэйэм уу харахпынан көрө көрөн сылдьыб саллыбытым икки сүүс ыыра баттыыр хаамыы сиргэ хаарты уон хараҕын туруоран баран ытан буулдьатын барытын хараҕар аахтара түһэрбит этэ төһөлөөх да хаҥыл сылгыны толооҥҥо талбыт тутан миинэн барар кус быһыйаат бөҕө киһи онон бары алҕаһын билинэн биһиэхэҕэ саа туттаҕына буруйун хайа баҕарар сууйар кыахтаах өскө сэмэн саа тутар буоллаҕына мин мэктиэлиэх этим бырааттар ону эһиги туох тиийэн диэтигит диэтэ эн ылынан мэктиэлиир буоллаххына мин утарбаппын диэн баран биирдэрэ доҕорун диэки бэрт үөннээхтик көрөн кэбистэ көрдөрбүтүнэн сылдьан биһигини итинник утары дьону сууттаабат буоллахпына хайдах да табыллыбат мин уурааҕы төлөрүппэк ытарга этэбин иккиһэ дьиппинийдэ эн сэмэн федорович тоҕо тугу да саҥарбаккын диэн көрдө Ньукулай Дьөгүөрэбис мин тугу да саҥарбаппын хайдах эрэ саҥара сыныйта суох нээктэ буолан хааллым испэр оттон өллөҕүм диэнтэн атын санаа суох миигин таһараннар хаайыг диэн ааттаах биир хараҥа хоско уган кэбистилэр онно мин суохпа биир дэлби кырбаммыт киһини укпуттар өрөпкүөмнээбит кыайан куоппакка саһа сылдьан тутуллубут мин туспутун ыйыталаһан баран сүр баҕайытык сэмэлээбиттии көрбөхтөөтө миигин саата тут диэтэллэр төһө эрэ үөрэр этим эн да киэҥник өйдөөн көр ээ бачча эдэр чэгиэн сыдьаҥҥын ыт курдук ытыллан хаалар хомолтото хобдоҕо бэрт буолбат дуо толкуйдан диэн арааһы дойҕохтуур сарсыарда халлаан суохтуйа сырдыыта ньукулай Дьөгүрэбис киирдэ уонна бэрт боччумнук туттан Сэмээн бырастыылаһа киирдим бөөрүүн бырааттартан күн тахсыытын көрдөрөн бараҥҥыт өлөрүҥ диэн көрдөспүтүм онон аламаҕай маҥан күн адаарыччы көрүүтэ эйигин ытыах буолбуттара ол иһин тутуу былдьаһаммын эрдэлээтим тоҕо диэтэххинэ эн саа тутарга сөбүлэстэххинэ мин быраат эписиэрдэри кытта кэпсэтэн ыттарбаккын оҥотторуом этэ диэтэ бу кэмҥэ били өрөпкүөммүн уһук өрөпкүөмүм уһуктан кэллэ тыыллаҥнаата хайа бу эмиэ киммитий хаһан ким аҕалбытай ээ мин бэрт ууһун нэһилиэгэ уйбаныа бүөтүр диэммин мин киһим өрө ньалараҥныы түстэ хаһан тоҕо туттулар бэҕэһээ бэйэм баҕарбатаҕым үрүнэн эрэпкиэм оҥорон кэбиспиттэрэ ол иһин туттулар оттон мин дьиҥ ис санаа мэһиги бырааттар диэкибин мин саа тутан бассабыыктары кырган онтукабын үчүгэйдик көрдөрүөм этэ сөпкө этэр киһибиккин эһиги диэки билигин бассабыыктар төһө баалларый дьэ бааллар ахан олору барыларын этитэлиир инигин суох бэйэм баран тутуталаан кэлэр эрэ буоллахпына этиэм ити эмиэ сөп этии буолла оттон атын нэһилиэктэр бассабыыктарын төһө билэттиигин ньукулай дьөгүрэвич үөрэн сымыһаҕа ыпсыбат буолла дьэ ону билбэтим мин киһим тугу эрэ толкуйдуу тутунна арба биир ким эрэ диэн чэмэй бэрт баай киһи оҕото бассабыык саабылыскай доҕорун милииссийэни өлөрбүт Тыҥыраахап диэн дуо? Ээ, Тыҥыраахап диэн. Сэмэн Сүөдэрэбис диэн дуо? Ол ол Сэмэн Сүөдэрэбис. Саабыласкай ол Сэмэн барахсаны өлөрөөрү бэрт аҕыйах киһилээх иккитэ кэлитэлии ырытта. Ол гынан баран бырааптарга түбэһитэлээн төннүүтэлээтэ. Сыҕарым сырыытыгар биһиэхэ сылдьан ааспыттара Тыҥыраахап доҕорбун өлөрбүт диир. Хайаан да буламмын мин кинини бэйэтин өлөрөн арахсыаммын сатаатар ойоҕун өлөрөө инибин. Эн ол Тыҥыраахабы Тыгыраахабы билэҕин дуо? Ньукулай Дьөгүөрүс бэркэ астымыттыы туттан хаптан ыйытта. Суох, кулгаах уһугунан ону даҕаны аҕатын истэрим. Ол киһиҥ бу олорор ээ. Туохта? Хайда хайдаҕай? Мин бу кулла түстүм сэмээн. Икки сиргэ өлбөттөр, тур тахсыах, сүбэлэһиэх диэн. Ньукулай Дьөгүөрүс миигин ыҥырда ытылларбыттан куттанаммын Саваабыласкайтан кыйаханаммын саа туттум күн орто саҕана сэлиигэ бардым маан бастакы уонна хаһан да сууммат ыар баҕа буруйу оҥорбутум диэн буолла сыҥаһалаах аҕабыытын кыргыттарыгар икки чыкаалар олороллорун билэммин билэммин тоһуйаммын иккиэннэрин ытыалаан кэбистим иккис улахан буруйум төҥүлтээҕи ыалаһыыга хас да киһини өлөрбүт буолуохтаахпын онтон ыла буруйум айыым хара үксээтэр үксээн иһиэхтээх этэ ону баара түбэлтэ быыһаата ол маннык буолла кумахтаах сэриитин биир хонук иннинэ арай ньукулай дьүгүрэбис кэллэ кинини кытта сүүрбэччэ саллаат кэлистэ олор ортолоругар били бииргэ хаайыллыбыт чалапаайым бүөтүр уйбаныап эмиэ баар эбит мин кинини көрөөт биллим ааһан эрдэн уйбаныап быраат уйбаныап диэн кэнниттэн хаһыытаатым киһим кэннин да хайыспата бүөтүөр бүөтүөр диэн ыҥырдым киһим эргиллэн көрдө мин ыҥыра ыҥыра илиибин далбаатаатым киһим дьэ таба көрөн үөрэн көтөн утары кэллэ дьэ үчүгэй саллаат буолбуккун төҥүлү ытыалаһыытыгар аатырбыккын чыкаалары төктө көнүппүккүн маладьыас да маладьыас киһибиккин уолаҕа хайаан да итинник буолуох тустаах дии-дии ньаҕарыҥныыр бэйэ ичэ тохтоойоон үдьүлэй буолбуккун тутугуй хаһыытыы сатаан кэбистим да истибэккин дии-дии туҥуй дии-дии ньаҕараҥныыр бэйэ тохтоон дьүлэй буолбуккун дуу тугуй хаһыытыы сатаан кэбистим да истибэккин диибин суох доҕор миигин ыҥырбыккын истэ иликпин ким эрэ диэн ыҥырар саҥа баарга дылы этэ ээ арба ким сах этэй киһим күлэн барда оттон доҕор бүөтүр уйбаныап диэн Саҥарбата даҕаны сапсыйа-сапсыйа алларастаата. «Доҕоор, мин Уйбаныап буолбатахпын, мин Маайскабын, Маайскайбын, бэйи хайдаҕай ол? Оттон Уйбан кэнэн да киһибиккин, ол барыта Ньукулай Дьөгүөрэбис оҕуруутунан оҥоһуллубута. Кини эн күүскэр-уоххар, эн сааһыккар, аччык, эн сааһыккар Аччыгыт киһи аһыырыгар ымсыырарын курдук ымсыырара. Ол өйдөөх киһи соллоҥо көбөн баран эн иннигин ылбата диэн баар буолуо дуу диэтэ. Онон отуойкаҕа олорбутум эмискэ арылла түстэ. Сэмэн кэпсиирин эмискэ тохтотон түннүк диэки көрдө. Сибиэн курдук аны күн тахсарыттан куттанабын. Ол Ньукулай Дьөгүөрэбэһиҥ билигин ханнаный? Анна Ивановна ыйытта. Сарсыҥҥытыгар сэрии кэмигэр түөкүнү баһан хатарбытым. Бабат диибин даҕаны дьахтар өмүрдэ. Оттон дьиэҕэр кэлбэккэ тоҕо аһара бара турдум. Биэбэккэ мыгыр буруйу оҥорбут киһини ким сээн диэ баарай хааннаах ыт курдук көрөннөр ытан кэбиһиэх этилэр. Онон бүтүөх этэ. Ол иһин өлөрбүттэн куттанаммын ол үрүҥнэр диэн дьону үлтүрүйүөхтэригэр диэри батыһа сырыттым. Итинтэн ыла кинилэри кинилэр бэйэлэрэ кэпсэтэ бардылар. Оттон мин ити кэпсээни биир да тылым мүччү түһэрбэккэ оннооҕор тыыммакка да чөрбөөн иһиллээбитим. Испэр мучубаан бөҕө биирдэрэ Семен Федорович баай уола кини баайдыы санаата хаалбатах буолан бандьыып буолбут уонна элбэх киһи хаанын тохпут өлөрүөхсүт Сымыйалыыр, буруйун чэпчэтинэ сатыыр, түөкүн. Кинилэр тылларын төрүт итэҕэйимээриҥ диэбиттэрэ итэҕэйбэппин. Иккиһэ, Сэмэн Федорович сымыйалаабыт ойоҕор сымыйалаан тугу туһаныа баарай, урукку үтүө сымыйалаабатах киһи ол Ол эмискэ хайаан итинник ньалҕарыччы кэпсиир сымыйаччы буола охсуой? Кини төрүт да үчүгэй ыраас дууһалаах, үтүө өйдөөх-санаалаах киһи этэ. Кини кинини Ньукулай Дьөгүөрэбис киибэс сиэбит сор суоллаахха сото-таһа түбэһэр диэбит курдук иннигэр эриллэ сытыйбыт күтүр эбит Сэмэн Федорович бэйэтин бэйэтин буруйа халымыр бэйи эрэ оччоҕо мин хайыыбын туппакка ыытабын дуо хайдах табыллыай комсомол партийнай сорудаҕа тэпсэн кэбиһиэхтээх дуо суох тутабын комсомол үрдүк аатын түһэн биэрбэппин кини бандьыыт ол эрээри кини дьиҥнээх бандьыыт буолбатах киһи үктэтиитинэн алҕаһан сөрөммүн кини миэнэ аҕам аҕабынааҕар да ордук миигин иитэн-аһатан үөрэттэрбит үөрэхтээх киһи оҥорбут үрүҥ тыыным буолбут киһи муҥ сатаата биирдэ да сэмэлээн көрбөккө аҥардас таптаабыт эрэ муҥнаах ону кэҕэ оҕотун курдук аһаан сиэн иитиллэн баран мунан тукам өҥөтүн ньуурун итинник төлүүбүн дуо сүрүккэтин ынырыгын бу туох гынаары манна кэлбитим буолуой оо сорбон муҥмун бэйрэ оттон кини манна кэлбитин ким көрбүт үһү суох суох суох оччооттон ыытан кэбистэхпинэ ким билэн тыллыа дуу хайыа дуу оттон суобаһым билбэттэр эрэ диэн тугу барытын талбыппынан оҥоро сылдьыыһыбын дии Оннук табыллыбат. Оо, бу хайдах буолабын? Кини баай уола, аны бандьыыт, кини саамай ыар буруйга түбэһэр. Суох. Аҕаа, аҕаккам оҕотоо, ылдаа куһаҕаны оҥорторума. Мин утуйа сытабын буолбат дуо, тугу да көрбөппүн, билбэппин, эн миигин уһугуннарбакка эрэ бар. Бара тур. Бардаа, күндү аҕаккаам, өйбүтүн-санаабытын урут бииргэ холбоон сылдьыбыппыт буолбат дуо? Ылдаа, мин санаабар киир, бар. Тоҕо олороҕун? Уоҕаккам эрэйдээх диэн аймана сыттахпына, доҕоор, бу күн сиригэр элэкис гынан aaһар муҥур үйэбэр күндүтүк көрбүт күнүм күөрэгэйэ диэн соҕотох эн эрэ буолаҕын буолбаат, бу орто дойду олоҕуттан сомсон ылбыт үөрүүм-көтүүм диэн эн эрэ бааргын буолбаат, аан ийэ дойду мачалаан айгырыыр мандарыттан иирэн ылбыт кэрэм диэн ити уолум сытар буолбат дуо Ону баара улуу олох баала бэйэтэ миигин бидилгэх түгэҕэр тиэрэ дайбаан, эһигиттэн киэр кыйдаан эрэр. Онон оҕом диэбит оҕом утуйа сытарын көрө-көрөбүн, уһугуннарбакка эрэ сүтэрим сүрэ бэрт. Хайаан да уһугуннаран дьүһүнүн көрөн, тылын-өһүн истэн барабын. Баҕар бу барыыбынан олох да тимирэн хаалыам. Бырастыыласпатахпына Бырастыыластахпына астык, дии-дии Сэмэн сулбу хааман кэлэн күүскэ тардыалаата. Мин соһуйбута буолан олоро түстүм испэр оо аҕаккам дьылҕан итинник тосхойбут эбит буоллаа дии санаатым. Сэмэн мин соһуйбуппуттан күлэ-күлэ Өндөрүүскээ, бу мин кэллимэ, ааһан иһэбин. Тур, бииргэ чэйдиэххэ, диэтэ уонна уотугар төннөн аргынньахтаан кэбистэ. Мин эр хаамын кэллэринэн таһырдьа таҕыстым, саабын сулбу тардан ылаат, дьиэҕэ көтөн түстүм. бандьыыт тутулуннуҥ илигин атаххын хамсатыма диэн аһынар уйаргыыр санаабын хаһыынан көргөйүнэн самнара сатаатым сэмэн сүрдээхтик соһуйда хайа тукаам өндөрүскэ бу туох болдуҥ кэһиэҕирэ охсубут куолаһынан ыйытта тутулуҥнуҥ тур илигин өрө ууммутунан таҕыс диэн кырыктаахтык дьаҕарыйдым тукаам аһаабатаҕым икки сууккаттан орто муҥ сатаатар аһыырбын көҥүллээ диэн көрдөстө оттон мин өйбөр хайа кыалларынан кэпсэтимэҥ тылларын итэҕэйимэн кэрээннэриттэн тахсыбыт дьон буолуохтаахтар диэн тыллар элэҥнээн аһаталаатылар суох-суох таҕыс аһаппаппын суоһурҕанын хаһыытаатым аны кэргэни иэйэн куойан турда тоҕо сүрэй муус сатаатар аһатан баран илт оттон миэхэ суоһурҕанатнаатын өй-санаа суох киһитэ буоллум таһаардым баран истибит сэмэн көхсө холбойон улаханнык кырдьыбыт көрүҥнэммит саҥата суох төбөтүнтэн көтөн иһэн бастаан бэйэтэ бэйэтин кытта кэпсэтэрдии «Хөп буоллаҕа дии, бэйэм ол хаһаан сыыһа үктээн кэбиһэммин» дириҥник көрө тыынна. Өндөрүүскэ эн бэйэҕинэн тутан киллэрэн өлөр өлүүгү умсанньарыҥ сүрүбэрт буолбаат, тоҕо сүрэҕиҥ тардыбата бэрдэй. Мин мантан ыла тыаҕа үрэх баһыгар бултаан аһаан быыра сылдьыам этэ. Онтон сэбиэскэй былаас олоҕун булбутун кэннэ киирэн биэриэм этэ. Бу оннук санаанан иһэрим. Тукаам Өндөрүүскэ сиринэн халлаанынан андаҕайабын. Аны сэбиэскэй былааһы хаһан да утары барыам суоҕа. Мин манна кэлбиппин ким да билбэт. Эн миигин босхолоо диэн өлөр өлүүттэн куттанан тыыннаах хаалар баҕаттан араастаан көрдөһө, ааттаһа истэ. Мин испэр: оо сыыстым даҕаны ити тоҕо аһаппатым налыччы аһатан дьахтарын кытта кэпсэтинэрэн аҕалыахпын тоҕо итиччэ ыгылыйбытым буолуой аҕаккам муҥнаах оннооҕор бу тутуллан иһэн үчүгэйдик санаабытын кубулуппат ээ оо таптыыр дэтэ мин даҕаны кини курдук таптыыр ытыктыыр киһим суох этэ суох даҕаны диэн санаалар элэҥнэһэн истилэр мин үөрэхпин бүтэрэн ити дьиэҕэ үөрэн-көтөн киирбитим субу көстө түһэргэ дылы гынна сэмэн онно үөрбүтүн көрүөҥ этэ хам кууһан туран сыллыы-сыллыы оҕом хор үөрэхтээх киһи буолла доҕоор аны дьахтар ылан үөрдүөҕэ сүрэхпитин сылаанньытыаҕа оттон букатын алтан уҥуохпутун араҥастыаҕа көмүс уҥуохпутун көтөҕүөҕэ биэбэйчээним оҕотор уута суох буоллубут диэн быһах тууратынан тостубут унуу тураҕастык санана сылдьыбыппыт алҕас эбит буолбаат Элбэх оҕолоох Уйбаан оҕонньор барахсан биһигини Өндөрөйчөөн курдук үтүөкэннээх оҕону бэлэхтээн дьоллоото буолбаат. Билигин биһиги бар дьонтон туохпутунан итэҕэспитий дии-дии дьолуттан үөрүүтүттэн хараҕын уута тахсыбыта. Оҕом итэҕэйбэтиҥ дии батаҕай, чэ, быраһаай диэхтээтэ Сэмэн. Бар-бар диэбиппин кулгааҕым рестэн хаалла. Оо, диэт Сэмэн эргиллэ түспүтүгэр көстүбүт сирэй үйэбэр умнуллубаккына харахпар олорон хаалбыта. Кини утары кэлээри гыммытын сапсыйан кэбистим. Сэмэн тыаҕа түспэтэ, эрэллээх баҕайытык суолу устум барда. Мин кэнниттэн көрөн турдум. Кини балайда ыраатта эмискэ мин өйбөр бандьыыт барда. Элбэх киһи хаанын тохпут бандьыыт куотта. Хомсомол, эн тоҕо мөлтөххүнүй? Хайа партийнай сорудаҕыҥ? диэн санаа көтөн түстэ. Тохтоо, тохтоо, бандьыыт, төнүн, диэн хаһыытаатым. Төннүөҥ суоҕа да атыам, төнүн диибин. Сэмэн туох дии санаабыта буолла, ытыа суоҕа диэбитэ дуу, өлөр өлүттэн куттаммыта эбитэ дуу, сыыһа ытыа диэбитэ дуу, эрэйдэммэккэ эрэ түргэнэ өлүөххэ дии санаабыта дуу, барбытын курдук хааман истэ. Мин кыҥаан турарым, харахпын быһа симээт чыыбыспын тардан кэбистим. Туймаарам балайда тура түстүм быһыылааҕа харахпын аспытым, Сэмэн суолга туора түһэн сытара. Сүүрэн тиийбитим. аҕа аҕаккам оҕото диэн саралаабытын үрдүгэр түһэммин тиэрэ тардаммын төбөтүн ньилбэкпэр урбуппар хараҕын өлбөөрүччү көрөн кэлбит уонна тукаам уҥуохпун тутуһар аанныы диэт налыс гыммыта аҕа аҕаа диэн ыҥыран саралаан көрбүтүм аҕам Андрей Иванович куолаһа илигирээн ахпарда. Ону кытта тэҥҥэ дьиэһэ ньим гынна. Туох да көстүбэт өһөхтөөх хараҥата тугу барытын ыйыстан кэбиспит курдук ньимийэн ыга баттаан, ыаһаан турда. Мин итииргээбиппин чүмэчини умаппакка эрэ таһырдьа харбыылаһан тахыстым. Хабыс хараҥа, тыал күүһүрбүт, тыа Суп-суугунас. Булу төһө оре дьиппиэрэн киһини түҥнэри көтүөх хайалаах намтаабыкка дылы. Миигиттэн тэйэ сылгы хаһаатын диэки тыал, мас хайдыбытыгар үрэр тыаһа арааһынайдаан иэйэр, туойар, ытыыр, соҥуур.